قوتابی بووم لە قۆناغی دوانزەی کۆمەڵگەی پەروەردەیی جیهان، توانیم ئەمساڵ کۆنمرەی نەوەد و نۆ پۆینت چواردە بەدەست بێنم. بۆیە لێرەوە زۆر زۆر دەستخۆشی و هەروەها پیرۆزبایی لە قوتابی مار ئارۆ سیامەند دەکەین کە توانی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان پلەی چوارەم بەدەست بێنێ و لەسەر. و دڵنیایەکی واشی وەرگرتبوو کە دەتوانێ تواناکانی خۆی. و خەونەکانی خۆی لە ڕێگەی ئەم قوتابخانەیە و ئەم کۆمەڵگەیەوە بەدی بهێنێ. هەروەها ژینگەیەکی پڕ ئارامی بۆ تاک و ئارۆ بە خەونەکەی خۆی بکا. بۆیە دایک و باوکم دڵیان پێ خۆش بێ تۆ پاڵەوانی منی کاک ئارۆ. سڵاوتان لێبێ من ئارۆ سیامەردم قوتابی بووم لە قۆناغی دوانزەی کۆمەڵگەی پەروەردەیی جیهان توانیم ئەمساڵ کۆنمرەی نەوەت و نۆ پۆینت چواردە بەدەست بێنم. سەرەتا هەموو سوپاس و ستایش بۆ خوای گەورەیە لای هەموومان ئاشکرایە کە هیچ سەرکەوتنێک بەبێ ویستی خوا بەدەست نایەت ئەم نمرەی من تەنها نمرەیەک نییە بەڵکو بەڵگەیە لەسەر ماندووبوون و هەوڵ و بەردەوامی من بە درێژایی ساڵەکە بە دڵنیاییەوە یەکەمین پاڵپشتی من دوای خوای گەورە دایک و باوکم بوون کە ئەوان تەنها ئەرکیانەوە نەبوو ژینگەیەکی لەبارم بۆ بڕەخسێنن بۆ کۆششکردنەکەم بەڵکو لە کاتێ ماندووبوون باڵی دەکێشا بە سەرما و لە کاتی ساردبوونەوەدا بە چەند قسەیەکی گەرم ورەیان بەرز دەکردمەوە و دڵنیایان دەکردمەوە کە من توانام هەیە نمرەیەکی باش بەدەست بێنم. سپاسێکی بۆ پایان بۆ مامۆستاکانم کە لەگەڵ گەیاندنی زانیارییەکان بە من هەروەها بنەماکانی سەکەوتنیان فێر کردم. بۆچی کۆمەڵگەی پەروەردەیی جیهان؟ هەڵبژاردنی من بۆ ئەم قوتابخانەیە هەڵبژاردنێکی گرینگ بوو، چونکە تەنها قوتابخانەیەک نەبوو بۆ تێپەڕاندنی پۆلی دوانزە، بەڵکو ژینگەیەکی زانستی و پێشکەوتوو بوو و بە متمانەی دەستەی کارگێڕی و مامۆستاکانم، هەستێکی متمانە بەخۆبوونی بەرزم بۆ دروست دەبوو، بە دڵنیاییەوە جیهان پاڵنەرێکی بەهێز بوو بۆ سەرکەوتنی من و درەوشانەوەی ناوم لەناو یەکەمەکانی کوردستاندا. پرسیارە گەورەکە لای خەڵک ئەوەیە، چۆن کۆمەڵگەی جیهان لە سلێمانی توانی لە ساڵی یەکەمی قۆناغی دوانزەی ئامادەیی قوتابی هەبێ لە یەکەمەکانی هەرێمی کوردستان؟ ڕاستی وەڵامەکەی زۆر ئاسانە، مێژووی لە مێژینەمان و پلانی تۆکمەی پەروەردەیی و زانستیمان، ئاست بەرزی ستافی قۆناغی دوانزەمان وای کرد ئەو کارە لای ئێمە زۆر ئاسان بێت. بۆیە لێرەوە زۆر زۆر دەستخۆشی و هەروەها پیرۆزبایی لە قوتابی مار ئارۆ سیامەند دەکەین کە توانی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان پلەی چوارەم بەدەست بێنێ و لەسەر ئاستی پارێزگای سلێمانی پلەی سێم بەدەست بێنێ پیرۆزبایی لە خۆی و خانەوادەکە و هەروەها ستافی مامۆستایانی کۆمەڵگەکەمان ئەکەین. ئومێدەوارین کە ئەم دەستکەوتە ببێتە ڕێخۆشکەر بۆ ئەوەی داهاتوویەکی پڕشنگدار چاوەڕێی قوتابی ئەزیزمان بکات و ئێمە وەکو کۆمەڵگەی جیهان لە سلێمانی بۆ ساڵی خوێندنی نوێ پلانێکی تۆکمەتر ستافی بەهێزی قۆناغی ئامادەییمان پێکهێناوە بۆ ئومێدی ئەوەی کە قوتابی ئەزیزەکانمان هەمیشە لەو دەستکەوتانەیە بدرەوشێنەوەێ. لە دوای قۆناغی دە لە سەرەتای قۆناغی یانزەیە قوتابخانەکەی ئارۆ داخرا. بەڕاستی ئاستەنگێکی گەورە بوو بۆ خۆی و بۆ خێزانەکەمان کە بڕیار بدا لە چ قوتابخانەیەکی ترەوە دەست پێ بکاتەوە و کوێ هەڵبژێرێ. دوای ئەوەی کە زۆربەی قوتابخانەکانی سلێمانی گەڕاین دواتر بە بڕیاری خۆی و بە پشتیوانی ئێمەش کۆمەڵگەی پەروەردەی جیهانی هەڵبژارد. بۆ ئەوەی قۆناغی یانزە و دوانزە لە کۆمەڵگەکە تەواو بکا. هەڵبژاردنی ئەم کۆمەڵگەیە پێم وابێ بە دەرەجەی یەکەم پەیوەندی بەوەوە هەبوو کە لەگەڵ داخڵبوونی بە گۆڕەپانی خوێندنگە و قوتابخانەکە و تێکەڵبوونی لەگەڵ مامۆستاکان و قوتابیەکانی تردا ئەو هەستەی بۆ دروست بووبوو کە ئێرە ماڵی خۆیەتی. و دڵنیایەکی واشی وەرگرتبوو کە دەتوانێت تواناکانی خۆی و خەونەکانی خۆی لە ڕێگەی ئەم قوتابخانەیە و ئەم کۆمەڵگەیەوە بەدی بهێنێ. لەو بڕیارەدا ئێمە وەکو خێزانەکە پشتیوانی تەواومان کرد. دوای ئەوەی کە قۆناغی یانزە و دوانزە لە قوتابخانەی یاخود کۆمەڵگەی پەروەردەیی جیهان بەردەوام بوو، لە میانەی مامەڵەکردنمان لەگەڵ تیمی مامۆستایان و تیمی کارگێڕیی قوتابخانەکە لەوە تێگەیشتین کە ئەم قوتابخانەیە کۆمەڵێک فاکتەر و هۆکار و خاڵی هێزی هەیە کە دەبێتە هۆی ئەوەی هەموو قوتابییەکی تر دروست بکا لەبەر ئەوەی بیروباوەڕی چەسپیو لەنێو ئەم خوێندنگە و ئەم قوتابخانەیە ئەوەیە کە بۆ نیشتیمانسازی پێویست بەوە ئەکا مرۆڤسازی بکرێ لە ڕێی گەنجانەوە مرۆڤ بنیات بنرێ لە پێناو خاک و نیشتیمان. خاڵێکی تر کە هەر لە میانەی مامەڵە کردنی قوتابیەکەمان لە نێو ئەم قوتابخانەیە من بەدیم کردوە ئەوەیە کە بەهای ڕەوشت و هەڵسوکەوت و مامەڵە و نیشتیمان پەروەری ڕەنگی داوەتەوە لە نێو قوتابخانەکە و کاریگەری بە سەر منداڵەکانەوە بە جێ دەهێڵێ کە ئەمە مایەی شانازی هەموومانە. هەروەها کۆمەڵگەی پەروەردەیی جیهان، خاڵێکی زۆر زۆر گەشی هەیە کە لەم بارودۆخەدا ئاستەنگی دارایی قورس بۆ خێزانەکان دروست ناکا. بەڕاستی هەستی ئەوەمان نەبووە کە لە کۆمەڵگەیەکایە کە ئاستەنگی دارایی دروست دەکا و هەستی ئەوەمان هەبووە کە ئەمە دامەزراوەیەکە، دامەزراوەیەکە کە پەروەردەییە بە تەواو و ئەوەندەی پرسی نیشتیمانی و پرسی زانست و پێشکەوتن، ڕەنگی داوەتەوە لە کارەکانیاندا، ئەوەندە بابەتی ئابووری ڕەنگی نەداوەتەوە، کە ئەمەش مایەی دەستخۆشییە. بە درێژایی ئەمساڵ من چرکە بە چرکە لەگەڵ ئارۆدا بووم و کاتێک کە ئەو چوویە نوێی خوێندن بۆ من سێبەرێک بووم بۆی. بە بردنی کوپێک چا یان شیرینییەک ویستوومە ئەوە لە ئارۆ بگەیەنم کە ئەو تەنها نییە لەم ڕێگایەدا و ئێمە وەکوو خێزان و وەکوو دایک کە پشتیوانی ئەوم. بۆیە من هەموو نزا و پاڕانەوەم بۆ ئارۆ ئەوە بووە کە خوا بیپارێزێ و سەرکەوتوی بکە لەخوا بەزیابێ کە ڕوو سوری کردوین و ئەمەوێ زۆر سوپاسی کۆمەڵگەی جیهان بکەم کە تەنها قوتابخانەیەک نەبووە بەڵکو لە دایک و باوکی خەمخۆر تر بووە بۆ هێنانە دی ئاواتەکانی ئارۆ و هەروەها ژینگەیەکی پڕ ئارامی بۆ تاکو ئارۆ بە خەونەکەی خۆی بگا ئارۆ گیان من زۆر زۆر سەربەرزم بە تۆ خۆشمەوی.